Lutino pa ojok awany gubino me neko, tyeko ki yako. Dong ripot tye ma nyuto ka maleng ni pe tye gin mo marac dong loyo lutino pa ojok awany i lobo Acholi. Dong lutino pa ojok awany man ma lutel wigi tye General Otema Wany kacel ki Secretary General pa nrm ma en aye To Dwong Richard dong To Dwong Richard kacel gin ki ominne General Ojok Awany macalo gin lutel wic nyo lutel wi lutino pa Ojok Awany gitye ka timo jami maraco madongo dok gitye ka misusing opic ma mege nyo rwom ma gitye kwede marac tutwal i lobo Acholi kun gitiyo ki rwomgi me ono, neko, yako ki timo jami marac ducu i lobo Acholi dong ripot tye ma nyuto ka maleng ni Secretary General man Richard to dwong gin kacel ki otemo awany gucito gudonyo i ngom pa IGP macon man Erinayo Oryema kacel ki dano madwong me Nwaya District kun gitye ka yako ngomgi ki timo jami ducu maraco. Dong kong bedo ripot ma tye i wi mejana kany nyuto ni Secretary General Richard To Dwong kacel gin ki ominne General Otemawany gucito gugamo cente makato bilion aryo ki bot Ministry of energy nyo ministry of energy kit ma wun wungeyo nyo jo mukene gilwongo ni ministry me kero nyo me mac dong gin ma nyuto ni pol ma kato pyeraryo eni weng onongo gitye i ngom pa Eric Oryema. Co gin ma tye Secretary General Richard to dwong kacel gin ki ominne General Temagwany gucito gugamo ciling makato bilion aryo dong pol man madongo me mac i ling twic onyo electricity ni ma kitye ka yubogi ki neno ni okati West Nile ka paka ocito wa i DRC Congo kacel ki lobo Sudan kun makato ki i Nwoya district. ma a ki i Karuma dok tye ma nyuto ka maleng ni en pol man madongo madongo adada-ni me mac ma kerogi tek, me mac ma tye ki powa madwong pol eni tye ka kato ki i ngom pa Erinayo Oryema Wilson ladit macon me IGP dok en aye obedo IGP me acel i lobo Uganda. Dong gin ma tye nyuto ni i kom pol acel eni man me mac eni madit-ti, ka okato ki i ngom-mi omyero kicul in milion miya adek i kom te pol acel acel. Dong pol man ego-ni makato pyeraryo gukato ki i ngom, pa Irinayo Ryema man ngomme madit ma tye i Nwoya district. Dong enoni keken kor tye dano mapol i Nwoya district ma onongo gin pe gingeyo kit ma omyero gin gi processing cene ma meggi nyo gi claiming cene ma meggi. niwok ki i opic pa Enaji end Mineral dong gin gitye ka waco ni gin bene gikonyo joni enoni dong i kom ma pol acel acel giculo dano makato milion miya adek i kom te pol acel acel-li en Secretary General macalo Richard to dwong ki General Temowony pi ni gin gicok ki gamente dok gingene tutwal ki gamente Gin gitye ka tic ki lukin gangi kun gimiyo ciling matidi ma bene pe o milion miya acel i dog gang nyo i famili ma ngom nyo jo ma pol mac man madongo eni me nyonyo eni ma okato ki i ngom ma megi ki i nwoya dictrict. kun gin ki connection ma gin aye giwaco ni gin aye gikonyo jo eni ki claiming nyo ki lubo kor ciling ma megi ci dong gimiyo ciling mo ma fair nyo matitidi adada bot jo enoni dong ba lubbe ki lok me ka Eri nai Oryema nyo family pa Eri nai Oryema Joni gucito gu processing ciling man noko en secretary general oto dwong kacel ki otemo awany gucito gugamo ciling makato billion makato billions aryo ki i opic pa jume energy and mineral nyo mineral and energy i lobo Uganda. Kong dong inen aram madongo ma joni gitye ka timone ba, ci dong ipeny wii ni pingo joni eni gitye ka timo jami marac kuman i lobo Acholi? Pien ni gipe ki kica i cwinygi dok gipe gitamo dano mo keken makwo. Dok lutino pa ojok awany gineno calo dano eni oweng me i lobo Acholi-li konygi peke, gin keken aye konygi tye. Lutino pa ojok awany bene gineno ni dano eni oweng me i lobo acoli-ni obed opii ma meggi. Ginyon ki piny kun nongo gin gikato ki i wigi malo. Man eni lok mo marac lok mo malit me cwercwiny dong mwong mogo madongo kuman ni ka ni an pe akelo botwu nyo wubed ka waco ni ngat obikelowu pe pien dano mapol i lobo acoli gilwor. pien joni eni calo otemo wanygi ki secretary general gi ni te ngat oloko marac nyo oloko matek i komgi gicako planning ni myero kineko nyo gicako tic ki rwot ineka ma meggi nyo ki dano luneko ma gitiyo kwede ni myero kinek ngat enino so gin ma tye wan macalo lobo Acholi pe omyero walwor to dok pe omyero walwor wa jo lok ada. Pien lok ada gak dok pe rucce. Lok ada gak kenyo dok pe rucce. Dok omyero wan macalo lubacodo pe walwor waco lok ada. Yak ki tim man maraco i kom bedi lutino pa ojok awany gitye ka timone madwong adada i lubacodi. Nen man i nino acel kikome. Ojok awany lutino pa ojok awany ma en aye gine en aye General Tem Awany kacel ki Alex Awany gucwalo dano makato apar ka mwonyo jo ma gitye gibedo i ngom pa Eri Nayo Oryema. Dong joni eni gucito ki Petero, gucito guonyo Petero loko i ot ka ma joni bedo iye. Ci dong joni eno ma gibuto i ot enoni mukene gucako ngweyo ngwec Petero lo. Ci dong ma gigwero mac cako wango odi acel-li, jo mukene dong guka tyeko woko. Pien in kong itam kong ni in me oro agor ki dano makato apar ni gucit guony petrol, petrol kulu abyeko ni i lobo acwele wun wungeyo gin ma pire ma tego maraco ma otime ni dano laco ma tye ki lutino gin ki dakone gin abic weng kiwangogi ot laco man ma i koc goma. Kiwangogi ki petrol, en ki dakone ki lutirone adek weng kiwangogi paka wa i to. Kiyikogi nwa aye wun wungeyo. Man the same plan kombeddi General Otema kacel ki Secretary General to Richard to Dwong gitye ka planning me wango wi jo ma gibedo eni ngom pa ngo? pa Enayo ryema enini ki petrol me wango wi dano ma gimito ni giyak ngomgio kun bene dong gitye ki squad ma gioro dano i komi kicito kicwinyo wio ki petrol nyo kiwango ki petrol ci dong wan wabiling pi mwaka adi kodi lok eni wan wabiling pi mwaka adi macalo wan Acholi. Mwaka adi ma wan wamito ni lutino pa ojok awany gubed ka nekowa, gubed ka yako ngomwa, gubed ka timo arenyi ducu i lobo Acholi? Pi mwaka adi? Aya, man eni manokke ma wan wangeyo-ni. Mukene ma dong wan pe wangeyo-ni kono? mukene ma dong information ne nongo pe oo bot an macalo Daniel Soka gi nyo ki jo mukene ma loko pi Acholi ni report mukene ma pe oo ci dong jami mukene ma nongo gutimo i col piny gutimo i mung onyo pa jo mukene ma pe gi nongo access ni wek gilok kene onyo gititi ngo ma tye ka timme ni nongo gitye adi. Nongo gitye adi ma nyuto ni dano tye ka deno can i wel ma lamal ma pe wacci? Dano tye ka deno can i level ma pe atwero waco ni i lobo Acholi, niwok man ki i tim maraco pa lutino pa ojok awany. Niwok ki i tim maraco pa Secretary General Richard To Odwong gin ki omine General Temawany. bwura, nek, yak. Man eni lawor-ni keken tye LC mo ma kilwongo ni opabu joni gucito gin ki i dog lake Cawany gikit ki angagi gubedo ka wai gineko dano ma wa vidio ne tye ma an abiketo kenyo wun wubineno. ma gucito ni gibineko dano woko, pe wubityeko niang nongo gineko lwaki dano gang kenyo, gineko dano ma tye i ngom kenyo weng, gineko famili ma gitye ka cung matek pi ngom eni weng. Ci omyero wa aye malo me jemo Temawany en aye laditte, en aye General Museveni. Pi acwali tek bot General Museveni. loyo pi otema awan ki family gi so wan macalo acholi ka wa a o ka dore nyo wacako cwalo report watiyo ki yo weng ma oweko Museveni macalo president me Uganda me niang jami maraco ma general otema awan tye ka timone jami maraco ma secretary general Richard Odwong tye ka timone i kom lwak me i acholi i kom community me i acholi Pien ka wan aling woko cawa ka inongo president pe ngeyo gin maraco ma tye ka timme eni, wan mapol watye ki access. Wun mapol i gang kenyo, lutino acholi mapol gitye ka tic i NRM. So wutim ber wucwal koko pa dano. Wun dano ma i kin gang bene pe wuling wucwal koko ma megwu bot ludito mukene me NRM. ocakke ludito mony, ministers, kacel ki dano level weng ma gitwero weko lok ma megwu ki cwercwiny ma megwu ki peko ma wutye ka kato ki iye o bot ladit lobo ma twero weko lobo Acholi weng gingeyo peko maraco ma General Temawany kacel ki Omegine gitye ka botone i lobo acoli. Wabiling awene omyero pe kiling dok linge omyero obed peke. Ka obedo laling ci diki maca neko in dok cito neko familini, neko meru, neko wadini paka oneko ngo? Paka neko jo me ingetwu weng. I kare ca abolowu rip, abolowu example, abolowu story nyo dodo pa ngo? Pa lee cani. I kare ma til gitye gin adi, gin angwen gicamo kacel, gikwo kacel. Labwor obino ka mako til acel. Labwor gine tyel mukene adek-ki guling woko guweya, muno mere peko pa gine. Labwor obino omako tyel acel ocito kwede, orwone. Labwor dok odwogo omako tyel acel ocito kwede, tyel aryo mukene oweya, muno peko pa nyer wek ocit kwede kunu. Ento dong i nge ma dong doki tilo acel dok kibino kimako dong odong tilo acel keken ci tilo acel-li dong wiye ocako tamo ni wulu kono yam kara acung ki luwota kono yam kara arib cinga ki luwota ma onongo labwor tye ka myero nekogi ma labwor bino ka nekogi kono pe ato kena. Kono pe ato kena. Pi lugok kwe obako dong ikwe. Labwor ocamo otil muleme. Pien pe oye cung ki luwote. So, peko pa Acholi acel nongo peko pa wan Acholi weng. Pe waweko divide and rule mo keken opok wan macalo Acholi. Peko pa acwele nyo gin marac mo keken ma otimme i kom acwele acel, wan weng omyero waribu cingwa me defending, me kwero gin marac. Pien ka in ibedo ka cwako gin marac, gin marac obineki, gin marac obi o wa i komi. Ati nene? Co, waribu cingwa, waweku lok ki dwanwa owinye. Social media tye kom bedo mung mo makanne peke ngat mo keken otimo gin mo marac omyero kiwoko kede i WhatsApp group weng omyero kikel orom ka piny weng wek dano onge lok ada wek dano onge anga gi ma tye nekowa so jo ma gitye nekowa ako ma acel en aye oter mawany. En aye famili pa ojok awany. En aye otemo awany kacel ki Secretary General pa NRM man Richard Todwong pien gitimo jami maraco weng i kom Acholi kun gigeno muduku ma gitye kwede-ni kun gigeno ni gin gicok ki gamente. Omyero wayinyu be i yo me lweny weng, pien pe gibinekowa ki acel acel nyo kinekowa jwi wan waling woko. No, omyero wawek odwanwa ongene, omyero wa defending komwa. In pe twero wa ni ngat moni obino neko in muleme. Kun nongo in cingi tye. An ma ayam ka kigoyi ki i kin lutino luwoti, ka iringo bote, en dok goyi gudo mukene wek idok ka lweny. Oweko wan polle i lutino i acwali mukene kinywalowa woko lulweny, wangiyo woko ki lweny. Co ngat moni pe onek in ma in ineno anena rwoki bene onyo yiny yoni ducu me culo kwor yiny yoni ducu me lweny mac kineko ki mac pe ngat ma oneko in ci in ilingo ngat ma oneko in in bene ilweny i kome ngat alweny i komi in bene ilweny i kome. Wan eni weng kinywalowa anywala, wan eni weng pire tek. Amito awac ki General Temal kacel ki omine Secretary General Todwong ni lating diu matidi ki pa David matidi ni oneko Guliac, oreto Guliac i ngom co general otema kacel ki omeru macalo Richard to dwong secretary general pa NRM omyero onge ni Daudi nyo David gitye mapol i lobo Acholi ma pe obinekogi obityeko pe obineko Acholi obityeko kit wun wuto jami egu ma reco wun tye timone i lobo Acholi weng tye documented. tye documented ma jamini weng obikatti against wun ka wun wukwongo to oko lutinowu pe obikato free lukwayiwu pe obikato free wang ma gukanyo okur acholi tye ka bino i komwu okur acholi tye ka bino i komwu.